Iawn, Ed Holden yma unwaith eto yn syth o Stiwdio Panad, chroeso nôl. Felly, heddiw, da ni'n mynd i fod yn drafod ychydig bach mwy ynglŷn â beatboxio, ond tro ma, canolbwyntio ychydig bach mwy ar sound effects. Felly, gynna i llwyth i ddangos i chi, Nawn ni gychwyn. Yr un gynta ydi seiren neu siren. Nath hwn ga'l fi fewn i loads o drwbwl pan o'n i'n iau, yn ysgol yn wedig, felly jyst newch o yn ysgol, ha, na peidiwch â neud o'n ysgol. Be' 'den ni'n galw hwn ydi seiren. Ag y ffordd 'dach chi'n neud y sŵn yma, newch cylch efo gwefuso chi fel hyn. Ok? A rwan, fi eisiau chi wneud danadd top chi yn, yn erbyn y gwefus gwylod fel hyn. A dyn heb symud y ceg o'ch chest chi, dwi eisiau chi mynd fel hyn. Wiw, wiw, wiw! Ond heb symud y ceg, ok? Fel hyn. Felly, da chi ddim yn symud y ceg, cadw fo fel o. Iawn? Cŵl. Yy, yr ail sŵn. Be' 'den ni'n galw hwn ydy e-horn neu corn, ac y ffordd mae hwn yn gweithio, yr union un techneg a seiren, dyn ni'n dod hyn, oce? Ond tro 'ma, da ni'n mynd yn isel, oce? So pitch is, so dan dan, ond heb y, heb symud y ceg. chi'n gael sŵn e hwn, oce? So fel hyn, isal. Cool! Oce, sound effect nesa, mae hwn yn mynd i fod yn anoddach chwan. Be den ni'n galw hwn ydy sŵn hofrenydd. A mae sŵn dy fel hyn. Haha. So i wneud y sŵn yma, eto tric rili really anodd, ond ei drio fy ngwarae i esbonio fo. Da chi angen anadlu, oce? Okay? Da chi'n mwchwthu allan. Mae'n un anadl, dwi'n meddwl sydd chdi sylweddoli hynna. Oce, okay. ond da chi'n gorau adeiladu pwysa yn ochr y ceg, a dyna sy'n mae'r tric yma'n gweithio. Neu dref yn gorau i esbonio. Plug y tafod chi'n ôl, a oedd yn symud y tafod i'r ochr, so mae'r tafod tu ôl y danad, ond mae o rwan i'r ochr, am fela. Dwi'n gwybod mae yna'n edrych yn od, just triwch yna. A wedyn beth ydych chi angen neud i cau y ceg, ond mae'r tafod dal di plygu tu ôl y danad, Ok? Ond be dych chi'n gwneud i gadael gap bach ar agor o fan hyn ar ochr y ceg, fatha bach, bach, bach o. Ok? A wedyn os da chi'n anadlu fewn trwy'r bit yma, dim y trwyn, be sy'n digwydd, os da chi'n gael o'n iawn, mae pwysau'r aer sydd yn mynd i fewn yn achosi yr, yr uh, tafod i dechrau dirgrynnu fel hyn. So rhoi bysych ar eich trwyn i stopio chi anadlu fewn. Oce? Mae'n cymryd lot a lot a lot o practis. Ond unwaith da chi'n gael o, mae'n eitha hawdd. Oce? A mae hynna'r union un peth a'r tric nesaf yma. Tric really, really anodd. Mae'n jyst yn cymryd practis. Na be da ni'n gael o hwn ydy drop dŵr neu water drop. Roedd yn mewn curiad. Cŵl. Ffordd da chi'n neud y tric yma, mae yna dau uh, cam, oce? Cam un ydy rhoi y tafod tu ôl i dan y top chi, a signo'ch tafod fel hyn. Really hawdd, just signo tafod, fel la. Oce? Really hawdd. Yr ail cam, o'ch ceg, dim yr ysgyfaint, oce? Da chi'n mwyn chwthu allan o gwbl, da chi mond yn defnyddio'r ceg gwan, a dwi eisiau chi ddeud y gair o wit heb deud wit, fel hyn. Fydwch chi'n neud hynna? Oce? A wedyn y trick, hwn di'r darn anodd wan. Da chi angen mynd fel la, A fela, yr un pryd. Ie? Tric anodd, eto, mae'n jyst yn cymryd practis. Mae beatboxio i gyd fel yna. Fel unrhyw beth mewn bywyd, ti'n jyst gorau practisio. Oce, un neu ddau sŵn arall. Be' 'dan ni'n galw'r un nesa 'ma ydi ci yn cyfar. Ac y ffordd 'dach chi'n neud y sŵn yma, rili hawdd, 'dach chi angen neud wwff, ond eto, fel yr sŵn hofrennydd, 'dach chi'm yn chwythu allan, 'dach chi'n anadlu fewn, oce? So yn ytrach na mynd wwff wwff, 'dach chi'n mynd 'dach chi'n anadlu fewn. Oce, so wwff, allan, wwff, i fewn. Oce, so triwch 'na ar ôl pedwar. Un, dau, tri, pedwar. Nice, da iawn, cool. Uh, sound effect arall i orffen fyny. Be da ni'n galw hwn ydy'r curiad calon. Oce, okay, o'n swnda e fel hyn. Oce, okay. felly y ffordd mae hwn yn gweithio yn really syml, oce? Okay? Da chi'n defnyddio'r gwddw yn amlwg, fel nath chi weld, ond dwi'n um, dwi mynd, da chi'n angen y microphone i wneud hyn, oce? Okay? Fedrwch chi'n neud hyn gan fynd ng, Ond heb deud y geiriau ng. Mae'n digwydd yn y gwddw, ng, fel hyn. Ng. Dach chi'm yn mynd ng, ng, dim hynna. Mae'n fatha llyncu. Ng, ng, ng, ng, ng, ng. Fel 'na, ie? Yeah? Ng, ng. So dach chi'n neud hynna dau waith, gap, dau waith, gap. Ng, ng, ng, ng. Rili syml. Uh, y reswm pan dwi'n defnyddio microffon ar y gwddw, mae yna rhywbeth o'r enw'r proximity effect efo microffon. Pam ti'n mynd i rili agos, mae'r frequencies a synau i gyd o'r llais yn cael ei boostio fyny. So pan ti'n cael dy lawr rownd y meic fel hyn, ti'n boostio'r er proximity effect. So ti'n rhoi hwnna ar y gwddw, a beth ydych chi'n mynd i glwad ydy'r sŵn odd ma, ie, yeah? fatha sŵn muffled. So os dwi'n neud y sŵn llyncu iwan, Da chi'n clywed y sŵn curiad calon. Cwl, da iawn chi. Ideal.